Ajolo in ma itye neno One Luo TV odiko ma tyen wa nongo kare me lok ki Honourable Nobert Mao pol kare ka dano tye ka goyo cim ka waco ni Chairman Mao of course nyiye dwong wan kine okene dong watero ma dong tye ma pire teke gin ma pire tek aye ni oye nongo kare me lok kwedwa kit ma ceng jwi ni gin ma pire tek ma kelo wa odiko ma tyen aye ni

itye ka kelo ngo maber? Gin atye ka timme en aye lwak obedo ka penya pol kare ni Mao wun ki President Museveni wuketo cingwu me neno ni DP ki nrm guwoto kacel pi neno ni tela olokke i Uganda labongo i kuku kuku, pi roco pen cik, pi neno ni wabedo ki timo kica ki mato put i Uganda ki bene me neno ni anywali me Uganda gubedo piny guporo lok wek kicang wang bur ma tye, waloko bene pi peko mogo ma wabedo ka wok ki iye. ci nino enoni bibedo nino me gonyo doga. En aye oweko kilwongo ni dwogona paco. Pe tyen lokke ni bedo tyena me acel me o gulu, ento bedo tyena me acel me o gulu me lok i dye bar Caribbean nyo ka underground kit ma dano ngeyo-ni. Meno aye tyen lok me yub ma tye-ni. Iya bene yom ni yub-bi, an aye pe atye ka yubone, lutua aye tye ka yubone, an atye ka cuko cwinygi atye ka teno pyergi ki minigi tam pien lwak mapol bene bedo tye dano bene a ki i kabedo ma keni keni mogo bene a ki woko wabedo ki lutela madongo wek wanenu ni wayabo wot manyen i Uganda pien Uganda nongo dong nen calo mito bedo calo agulu ma kiumo wiye woko ma lyeto ma iye twero weko agulu tyero ci gin ma watimo macalo DP olo otucu wi gin ma kiumo ki agulu-ni matitidi weko lyeto ma iye-ni tye ka kato pien lokke ni Uganda dong pe obimwoc ka dok waporo lok nongo dok wakonyo bene. Ka dok waroco pen cik ci waketo yub me timo kica, culo jami muballe i kuku kuku, jami eni weng bibedo Uganda bene, biweko Uganda bene doko calo lobo ma twero loko tela labongi oo pa remo. Nino enoni bibedo nino me pwoyo Lubanga bene pi kwo ma mega ki i kabedo ma kombeddi an atye iye. Pien ka ma dong atye iye-ni, atye ki kero me loko jami mogo. Pe atwero loko jami weng, ento olo atwero loko jami mogo. Tye ka bino dong mwaka acel ma itye i opic. Ngo ma ineno calo olokke, ki dong ngo ma imito lokone i kwo me anyim? Kit awaco ni, keto cing ma waketo ni en aye obedo alokaloka me acel, pien pol dano nongo dong guketo cwinygi ni ka Uganda obe lokke myero ki kwany ngat a tye ka telo Uganda ki i kom, ma pol gi onongo giwacci ni pe mitte bed ni ngate mo otam pi lok ka ot yat nyo yot kom. Pe mitte ni ngat mo otam pi lok ka kwan, pe mitte ni ngat mo otam pi kit ma dano kwo kwede, ento kero weng myero kiket me kwanyo ngat obed i kom madit-ti. Wan owaccigi ni lakodi tam eno-ni onyubo lobo mapol, onyubo Libya, onyubo Cudan, onyubo Tunisia, onyubo wa Zimbabwe dong wan macalo Uganda myero wabed ma wangwa twolo waneno kit me ripo cing. Tamwa twero pokke ento pud wagak nongo wan anywali me Uganda. Gin me aryo en aye kombeddi dano tye ka niang ngo ma tye ka timme i cul me dyang. Me acel. Wan wawacci ni pingo kiculo loya ma wiye atir? Myero kicul jo murwenyo dyangigi wiye atir. Kombeddi dong watye ki dano ma tye en i meja ka ma lok eni tye iye. Wan otamo ni myero wan oketo dul manyen me culo jo murwenyo jamigi. pi lweny. Ki dong me adek, kombeddiwa tye ka yubo tam mabeco weng me roco pen cik. Gin ma watye ka timone-ni adwogine pe romo nen i nge mwaka acel keken. Ento amito waco ki lutwa weng ni dong waketo wine woko, waketo bene guti madongo woko. Ka ma jami eni weng obecung iye onyo foundation be dong tye, tyen lokke ni gin odong ene dong me cako gedo eno ni. Ento gedo time maber ka tam weng oribbe. Meno aye tyen lok me bedo ika underground wek tamwa macalo kaka Acholi onyo Kumalo me Uganda waniang ni iwi lobo ni jami pe romo dano weng. Ento. Ka wan oribbe, ci pe wabibedo ka bako dogwa. Ka waribbe, nongo watye ki kero me waco ka maleng ngo ma wamito. Kun nongo waromo waco ki ngat ma tye ki jami ma wamito-ni ni, 'Ka pe itimo kit ma wan wamito-ni, adwogine olo pe bedo tye. Ci itame ni pol jo mubedo ka cimo wangi ni in igwoko icato potti-o nyo iloko jamio lung tuka-ni. Guniang Cooperation Agreement matut onyo ka dong bene pe guniang, nino eni lok eni giromo keto ne i okoto wigi wek gubed kwede ma gingeyo ni en aye gin ma pire tek. Watye ki kit dano adek, dano me acel tye jo ma guniang, tye jo ma pe guniang, ki dong watye ki jo mukwero niang. Atamo ni pol jo ma in itye ka lwongo nying-gi ni meno jo mukwero niang pien gingeyo ada ne. ento gitye ka timone akaka me balo nyinga pati calo DP pe catte pien an ma ladit lobo ogona cim ma wacako lok kwede onongo tye ka lok kweda macalo mao ento ma lubbe ki bedo piny ma wan oyubo macalo pati wamoko jami adek me acel ni pati DP myero okwany gamente. kun nongo wok ki iye wek DP aye otel gamente. Me aryo, ni DP ka pe otelo gamente myero obed ki kero me mako cing ki pati mo keken ma tye ka telo gamente. Me adek, DP myero obed latel wi jo ma mito loko gamente wek wan aye wabed macalo jo ma telo wi pati weng. ma mito leyo tyen gamente ma tye i Uganda kombeddi ni dong jo mukwero niangi polgi gukwero pi apokapoka me kaka pien gin polgi gia ki i kabedo man ma i Buganda ma naka yam pe gucwaka tyen lokke ni pe gukwera ni pien ni waketo cinga wan i president Museveni ento gukwera pi kakana. Dong ka ngat moni kweri pi kakani, bed dok kun inge ni pe itwero loko kakani. Tyen lokke ni adegadegane pe bia, ento jami enoni pe mina lworo pien gin ma pire tek en aye me niang ni Uganda-ni tye pi wan weng. Bene ka pe wamiti wabed akera i Uganda-ni, myero wayinyo wunu yo. An macalo Mao, an pe adonyo i bac. an atye i mutoka ma mega me DP watye ka wot kacel ki pati NRM bene gin ma waketo iye cingwa ni karene tye obed tero kare ma palamen eni ma watye iye ni bitum kwede ento gin ma waketo iye cingwa ni bene pud wamedde ki lwodone watwero bene loko jamine mogo. Pi meno, pe dong omoko liking. Teke wan pud okwo, wabimedde ki nywako tam wek wamedde ki yubone. Waco ka inongo kare me lok ki Honorable Mao, ka ipenye kong. Miya acel, en aye tye Minista ma loyo lok kom pen cik ki jami mogo matitino, constitutional affairs, mitine ki nenone i lok me loko pen cik ma lubbe ki lok me bolo kwir tye ki ning lok me restoring term limits, meno gin me acel. Ki dong me aryo, dano tye ka waco ni office ma megi nongo romo bedo neno kit ma kikonyo kwede jo mukato ki i awun, jo ma tye ka neno can ma lubbe ki lok me kuku kuku ma obedo i kumalo me Uganda, man the transitional justice policy. Lakodi cik eni kato awer onyo kwo, where is the future? Kit ka ka gwok adwoko ki lemuru. Oryo tye matek me roco pen cik. Pol tam mabeco weng dong tye i ofica. Kombedi ma aloko ni, tam ma dano me Uganda miti ki keto i tic weng dong ange ni makato percent pyera abongwen dong tye. Dano tamo ni president aye pe myero ocime electoral commission kene. Myero jo ma mito gupeny pi tic eno ni ka palamen oketgi keikei ci giye jo ma twero. Ki dong me aryo me neno ni kidwoko kita kiromo leyo kwede tela. Yam onongo kiwaci ni ka icung me bedo president ka ikato myero ite lowo pi mwaka abic ka dok itwero cung kicel. ento pe etwero cung ki dek. En oningo atammi but Uganda weng tye ka mito ne. Pien gin ma peya waneno i Uganda en aye loko tela labonge oo pa remo. Dong gin na twero weko tela loke labonge kuku kuku en aye yub eno ni. Mato put bene mitte i Uganda. Cik man ma in iwaco ma kilwongo ni transitional justice ma iromo gonyo ne ni cik ma romo konyo wa me madde me mado wang bwur ma tye i kom Uganda, cik eni dong tye wacoyo woko dong watye atera me terone i nyim Kabinet ci watere i Palamen. I cik enoni, waketo dul ma bikonyo poro lok ma walwongo ni National Dialogue and Reconciliation Commission. Waketo iye bene dul ma biloyo cene me culo jo murwenyo jamigi i lweny calo dyangigi. dul eni walwongo ni War Victims Compensation Fund. Pi meno an ape ki akalakala mo ni ka ma an atye iye-ni, jami weng ma mitte dong tye i wi mecana. Ibedo ka lok matek i lok kom alokaloka pa gamente labongo ony pa remo. Waneno kare mukato ngec iwot wunu i Muhozi i Kigali. Dong ki ti dano obedo ka penye, Wek kit ma dong Muhozi mito ocungi, gwok en dong bibedo president, in ibedo lalub kore nyo in aye ibicung? Dano ngeyo ni i kare ma wan odwogo ki Rwanda, An bene abino ci alingo litik, pien pol dano openye ni, 'Pingo i kin dano weng kiyero Mao? President Kagame olwongo General Muhoozi ni ocit akwero nino nywalle i Rwanda, ci omine bene twero me yero dano mogo apar nyo apar abic me lwokke, ci dong en oketo nyinga. Wan ocako ngene maber wan ki General Muhoozi ma mwaa bene ocakke ki daa pien kare moni gin otero mony me lweny i kom kony i Congo i Garamba ci gudwogo ki gitta. An awoto doga kun awacci ni eni kit mony ango? Twara onongo oolo omak ricaja acel odwog kwede do ento ma odwogo ki gitta calo onongo ecito ka lweny i kom lugoco nyo luwe. Jeneral Muhoozi iye pe obedo yumo, olwonga ci wagwenyo lok. En owaco ni, 'An mono angeyo mony adi ma tye ka to, ma ginguno tyengi, ma gurwenyo wanggi, mon to adi ma coggi ma lumonye owekogi, lutino kica adi. An awaco ni, 'Jeneral, an ma inena-ni, an bene aa ki i gang ma opong ki lumony keken. Wora obedo lamony, omegina aryo tye i mony. ma acel ito oding woko pi celo bom madongo i Somalia. Pi meno, an, lok ka mony, pe giboko aboka pien wawode acel bene obedonyo i mony. Wan pe olworo miyo kwowa pi lweny i kom me rok pa Uganda. Dong walok lok apat. An macalo Mao. Atye ki gen ni mony me Uganda twero tiyo tic maber ma loyo ma otiyo-ni. Ticca pe ni pe atye ka pwoyo gin nutimo, an apwoyo, ento angeyo ni otwero kato ka ma otiyo iye-ni. Ka omito pwoc, bin ibed welona i Gulu. I kare eno atye LC five, ci alwonge wacito Gulu, wawoto i kin piny, waneno ka ma onongo yam camp tye iye ma dong kilorogi woko. ditac mogo ma dong kilorogi woko dano tye ka cat dano tye ka pur ma nyuto General muhoozi bot dano igi obedo yom ma gucako wer ite myel ite cito wa inen bene omera man aye gin ma onongo in itamo ni an myero atim pe itam ni dano wa igi pe yom dano wa tye ki pwoc. Ento an macalo aa ki i pati macalo DP, myero awac lok ada ni gin ma otimme Garamba ni pe obedo ber pien kero pa updf kato ka kenyo. Nicakke eno ni en ocako waco ni nicakke tin dong in omera pien iwacca lok ada. En aye tyen lok muweko wan ocito Rwanda. Ki Rwanda kunu an aneno kit ma kijole kwede ma in ineno kijolo rwom ma lamal calo wai kitye ka jolo. ladit lobo kikome ma kiloro wa gudi woko. Ento gin ma atamo ni pire obedo tek en aye gin ma en otimo me goyo cim bot president me Rwanda kun piny otwero me rwatte kwede. En obedo ki lworo ni gwok ka ecito kunu gwok pe gibegwoke maber. President me Rwanda waye kadi mito bino ki battalion oluu obin kwedgi. Ci enoni oweko kombeddi border ma tye i kin Uganda ki Rwanda kiyabo. Enoni gin aber ma en otimo bene ber pi anyim pa Uganda ka tele ma tye i kin lobo ma gutene atena-ni ojukke oko nyo ogik oko. Meno ber pi anyim pa Uganda. Meno gin ma kadi ideg General Muhoozi onyo imare, meno gin aber ma en otimo. Ento atamo ni pol dano dong gitye ki kiniga i kom ladit lobo Ci dong kinigagi-ni gin dok giloko dok i kom Jeneral Muhoozi. Atamo ni dano myero okemme ki kom lokgi kikome. Kit iwaco kwede ni akemo tye ento kit ki bolo kwede akemo ki bolo kama rac. Pol kare waneno meno ki bedo ka bolo akemo i komi ki waco ni aah Honourable Mao dong bene dong odoko calo okono. Ngeye tye green, iye tye yellow. Ento naka ni iwaco ni these are regime change fundamentalists. Dong pe angeyo lokki bot gin. Binona ka telo DP oloko kita DP woto kwede. Wan dong odok woko i wi obwur macon pa Ben ki Wanukagi. Pien tye jo moni ma onongo gitye ki wic me apokapoka me kaka nongo gumayo pati woko ci wan odwoko pati woko i wi obwurne kikome. Pien i Uganda-ni kaka weng gurwenyo danogi pi lweny pi ada i te pati DP. Dong kwenane bot jo ma tye ka telle kweda-ni ene ni gin okare kare ma onongo gin gia ki i DP pe gua ni pien ni pati DP oballe ento onongo gitye ka lubo mitigi wek gikat kwir. Gin oneno ni ka gicung i te bendera pa awobi me NUP-ni giromo kato. Bene gukato, an bene acung me bedo president pe gucwaka. pe gucwaka pi apokapoka me kaka. Ki me aryo, gin onongo gutamo ni ada gin gitwero ryemo President Museveni, ma atamo ni pe guneno matut. Gutemo wango yeya wako, ki gum maber yeya wa ni pud tye. Eno ni aye gin na tye ka cwero cwinygi. Ka ma gin tye iye ni bene aneno iwaci pe gitye maber ba, awinyo durone kunu bene pe yot. wan wabijologi ka gudwogo, pien kiwacci, 'Te okono bong luputu. Meno aye tamma ma amito minigi, Dipi tye i cing jo ma kwiri. Kare bibino ci lutela manyen bibino i dipi, ento jo man ma gitye ka telle-ni myero gunge ni dipi dong pe twero medde. ki wot kit onongo gin gitye ka dwoyo kwede DP-ni pien gin bene pe jo manyen. Polgi yam bene gubedo lutela i DP, wangeyo rekodgi. Gin ma pire tek guwek bwolo dano, ki dong me aryo, guwek tic pigi kengi. Pien an ka onongo atiyo pira kena, onongo aa ni wic ci adonyo gire gamente bot president Museveni labongo paro pi DP. An aye dano me acel. me poro lok ma oo wa iketo cing i coc ma dano dong lwongo ni cooperation agreement eni ma naka yang peya otimme. Lok mo tye ma imito wacce bot dano me kumal me Uganda? Lutuwa wan wuribbe wunu. Ka waribbe wabibedo ki kero me nongo gino mo keken ma tye i Uganda ni. Kombeddi can orumo wa, pol cene me Uganda ni tye ka cito i majan, tye ka cito i kawa, tye ka cito i dyangi cak, tye ka cito i jami calo kokogi. Wan pud watye ka pur ni gwekgweki, lok ka pama, lok ka taa ki jami mogo ma myero ipur mwaka ki mwaka. Uganda-ni mito dwan malongo, wabedo calo lak, lak ka oribbe en aye twero kayo gin mo. Ka waketo woko pe wabikayo gin mo me dwokone bot jowa. Pi meno, wan obicako wot i nino dye pidowa aryo. me mako cing ki but Uganda mukene. Nino eni bene an abityero ka maleng yubba me keto gang kwan me pwonyo tela ki me tyero bene yub me pito yen me roco lobo tua. An apwoyo. Apwoyo matek a in ma itye ka neno One Luo TV odiko matin. Atamo ni eni obedo lok ma watamo ni watong wiye wiye ma a ki bot Wonwa, wegiwa, latin ma megwa, omegiwa, jami weng i kine kenyo. Odiko matin, anya obedo Pat, Robert, Larubi. Wamed twon ki program mukene i One Luo TV, kun noo wabi kelowu live updates i nino eni kikome noo wan weng watye i Gulu City.